пӗчӗккӗ кӑна концерт вӗҫленчӗ. Ҫиччӗр ҫул таса пурӑнӑҫлӑ Сергей аттене халалласа чӑнах та вот пилӗк ҫул кунта служить тӑвап пӗрремӗш ҫулне йывӑртарах тӗкарӑн ҫӑмӑлланса пырать. Тав сӑмаха калас килет, кунта паян саклашса япала кӗрекен пӗтӗм культработник пухӑннӑ. Клубра ӗҫлекенсем вӗсене тав сӑмахӗ калас килет. Вӑхӑт тупса кунта пирӗн патне килнӗшӗн мухтав Турра темелле пуль. Чӑнах та Турӑ пире паян ҫакӑн пек пухса пӗрлештерчӗ. Савӑнӑҫӗ те, хуйхи те вӑл пӗрле пулмалла. Тав сӑмахӗ калас килет, вӑхӑт тупса килнӗ вот хампа пӗрле служить тӑвакан, вырӑсса каласан собрат, темелле священниксене, хамӑр район священникӗсене, ыттисен, может, вӑхӑчӗсем пулмарӗҫчӗ пуль. Паян пирӗнпе пӗрле пулмаллаччӗ ҫан пекех Владыка Стефан, ун тоже вӑхӑчӗ пулмарӗ малтан килеп терӗ. Сан пекех Онотте Георгий те комсомольски районӗнче пире хисеп туса килсе ҫитрӗ. Вӑт ачасене ман каласа хӑварас килет ҫамрӑксене. Вӑт эпир мӗн вӗретни, эпир мӗн калани, вӑт ҫаксем вӗсем яланах асра пулччӑр. Сирӗн умра халь тем те темле возможность та пур, темле май та пур. Ҫынна тӗрлӗрен тӗрлӗ ирӗк панӑ Турӑ. Эпир хамӑр тӑрӑшнине кӑтартатпӑр ӗнтӗ. Вот Ольга Ивановна питӗ вӑйлӑ тӑрӑшать ҫак ачасемшӗн. Вӑл вӗсен амӑшӗсене, ашшӗсене те вӗрентсе кӑларнӑ ку шкултан. Ытти учительсем те кунта, ытти ҫынсем те вӑт малашлӑх пуласси веҫ сирӗнтен килет. Эпир хамӑр енчен пӗтӗмӗшне тӑрӑшса паратпӑр. Сергей аттене илсен вот интернетра вуланӑччӗ эп. Ача лайӑх пуласси ашшӗ-амӑшӗнчен килет. Вӑт малтанах ашшӗ-амӑшне калас килет, эсир йӗркеллӗ лайӑх пурӑнса ачасене лайӑх примерсем кӑтартсан чӑнах та пирӗн, чӑнах та лайӑх ачасем пулӗҫ. Вара пирӗн хыҫҫӑн та тата ҫакӑн пек питӗ вӑйлӑ ҫынсем, питӗ вӑйлӑ патшалӑх пулмалла. Пирӗн витха Такама айӑпламалла мар пирӗн пурне те. Эпир пурнӑҫ тӑваканнисем пурте хамӑр. Ҫамрӑкки те, ватти те. Айта ҫапла яланах пӗрле пулса, пӗрле хутшӑнса, пӗрне-пӗри уважап туса, пӗрне-пӗри юратса ҫапла пӗрле пулар. Ҫапла-и, тӑвансем? Ҫапла пултӑр. Эп ӗнтӗ тав сӑмахӗ каласа парас килет паянхи ҫак уява ирттерме пулӑшнисене. Ку манран тухакан япала мар, эп уна мӗн тӑваканни кӑна. Ҫак япала вӑл патриарх Кирилл пилленипе нумай пулмасть астӑватпӑр пуль Кириллпа Мефодий кунне иртсе кайрӗ. Анне мана звонит тӑвать-та калать, питӗ вӑйлӑ концерт пулать, тет, Патриарх Кирилл ларать ҫав концертра. Вара каҫпа киле килсен ҫав концертах малта вӑл прямо эфирпа второйка пулнӑ, кайран культурӑпа пачӑшнӑ. Пӑртак кӑна пӑхрӑм, ҫав юрине, конечно, юрламарӗҫ, юрлаттарас килетчӗ питӗ вӑйлӑ. Хӑш-пӗр ҫын атту ӑнланмасть пуль, калать, вот кунта кун пек, тухса тӑнӑ ун пек чиркӳ умне. Ҫак япала вот паян ҫак ачасем, ҫак культработниксем юрласа пани, унта пӗр пӑсӑк япала та ҫук. Кайса ҫапӑҫ, ҫынна усал туни ту тенкен япала ним те ҫук. А чиркӳ пире мӗне чӗнет-ха? Вӑл чӗнет пӗрне-пӗри килӗштерме, юратма, пӗрне-пӗри сума сума. Унччен пӗрре каланӑччӗ, вот чӑнах тӑтӑшсаипара колхоз саланчӗ. Пӗрлештерсе тӑраканни те пуль ҫак чиркӳ. Мӗншӗн тесен Николай Пантелеймонович каларӗ, ҫак фундаменне чавнӑ чухне кӑна икҫӗр ҫын ытла ҫын чаврӗ. Уна суймасӑр калать вӗт. Вот. Вот ҫакӑ вӑл пӗрлешни мар-и-ха? Вӑл пӗрлешни. Ҫак япала вӑл чиркӳ ҫӗклени ҫынна пӗрлештерет, ҫынна хӑпартать. Эп астӑва пӗчӗккӗ чухне больницӑра выртнӑ чухне аслӑ елчӗксем калатчӗҫ, вот Тӗмерте чиркӳ пур тесе. Ытти ҫӗре кайсан та Тӗмерте чиркӳ пур. Колхоз темӗскере аса илмест тес, имӗнлӗ чиркӗве, значит чиркӗве аса, аса илсен ҫын Вӑраса илет Турра, а Турӑ вӑл пире хушать пӗрле пулма, пӗрне-пӗри юратма. Халь уйрӑммӑн ӗнтӗ аса илсен паянхи куна ҫак мероприятине ирттерме нумай пулмасть вот туслашса карӑмӑр ҫамрӑк ҫынпа хамӑр Шӳлти Тимешалчихвӑр Смирнов Виктор Анатольевич. Чӑнах та вӑйлӑ пулӑшать. Пире иккӗмӗшсем те, ытти япаларан та, ахаль те сӑмахпа тӑвӑт, питӗ вӑйлӑ пулӑшать, нумай ҫынна ырӑ тӑвать. Ҫак паян илемлетнӗ ҫак баннерсем Сергей аттепе мӗн туни, ҫак Христос чӗрӗлнӗ тесе ҫырни те унӑн-мӗнӗ. Ҫавӑнпа паянхи кун сана Мичча, Мичча тесе чӗнет мӗншӗн тесен ӗнтӗ эпир санпа мӗнле калас, мӗн пекех Тетешӗпе шӑллӗ пекех тапсӑрма кӑҫак ҫиччӗр ҫул тултарни аппа сана вот питӗ вӑйлӑ пулӑшнӑшӑн. Сан пекех княҫев Николай Пантелеймонча ӗнтӗ питӗ пысӑк тал. Меметов Владимир Аркадьевича каршы класс хальлӗхе хӑратасӑн та. Ҫав пекех пирӗн ӗнтӗ Владимир Аркадьевичӑн ыран ангел кунӗ. Владимир Аркадьевич Амбаскера кунта сире мӗнле калас? Эсир ӗҫе килсен пире яланах кофе ӗҫтермесӗр ямастӑр. Ҫакӑн пек пысӑк парне мар, пӗчӗккӗ парне. Ну, ун пӗчӗккӗ парне значимости ҫавӑн пек япала вот тытан та аса илен. Вот ҫакна. Ӗнтӗ пирӗн каяҫҫӗ ачасем. Трофимова Екатерина Сергеевна питӗ пултаруллӑ. Абдулкина Виктория Ивановна. Доброхотова Виктория Владимировна. Доброхотов Андрей Владимирович бедолага хырласа пачӗ Абдулкина Анастасия Александровна, Сметанина Мария Александровна, Пирожкова Карина Николаевна, Михеева Мария Юрьевна. Воронина Элита Ивановна, Абдулкина Мария Александровна. Кондратьева Анна Леонидовна. Крылова Анжела, Павлова Ксения Сергеевна, Иванова Ольга Андреевна, Сорокина Мария Михайловна, Князева Ильнеса Леонидовна, Боронина Ангелина Ивановна, Сметанина Кристина Юрьевна, Арефьева Анна Юрьевна, Нижерова Аделина Андреевна, осипова ирина юрьевна пирӗн пампике вӑрӑмхӑваран эпир вӑрӑмхӑвана ачасемпе концерт лартма кайнӑччӗ. Унта питӗ пултаруллӑ вӑл Шупаш, Чӑваш Республикипе ҫак сӑвӑпа иккӗмӗш вырӑн йышӑнса килнӗ пулнӑ. Питӗ пултаруллӑ маттур хӗрача. Унӑн амӑшӗ те питӗ пултаруллӑ маттур. Вот сана саламлаш. Сан пекех ҫитӗнӳсем Чӑнах та вӑрӑм хӑва инҫерех кунтарах пулнӑ пулсан, мӗнле калас, пӗрле ӗҫлеттӗмӗр те яланах вот пултаруллӑ. Ҫав пултарулӑхна сана Турӑ яланах парса пытӑр. Сан пекех пирӗн ӗнтӗ яланах ҫак фольклорта купӑс каласа, баян каласа савӑнтарать. Ефимов Николай Семеновича саламласшӑн ҫак ҫиччӗр ҫул Сергей Артемӗне ҫакӑнта хутшӑнма вӑхӑт тупнӑшӗн сенат питӗ пысӑк талӑк. Пирӗн ӗнтӗ ҫак Елизавета Намӑшӗ, Казначеева Лариса Ивановна тӗв Хӑйӗн парне питӗ хатӗрленӗ, хӑй те лайӑх усалти ҫул хутшӑнчӗ. Ермакова Алевтина Петровна, Усалнова Венера Кузьминична, Саврасова Ольга Васильевна, Саврасова Юрьевна. Обожева Надежда Васильевна. Воробьева Зинаида Николаевна. Князева Зарема Олеговна. Михеева Елвира Константиновна. Гордеева Галина Леонидовна, Лябина Татьяна Васильевна, Михайлова Галина Федоровна, Яковлева Галина Васильевна, Дмитриева Людмила Федоровна, Леонтьева Мария Ефимовна, Михеев Владимир Дмитриевич яланах пире пулӑшать, хутшӑнать. Кунта чиркӳ ӗҫӗпе те интересленет. Хӑйӗн совет парса, вот там и Калтапуҫ. Михеева Мария Ефимовна, Леонтьева Василий, Леонтьев Василий Николаевич Валкилемировмала, Михайлов Дмитрий Николаевич, а, Тут я ӗнтӗ питӗ вӑн чиркӳ умне